Insellimlek Mir Cassar hawnhekka bil-kotba Ara Ġejja ix-Xemx Għalik u Xemxi Quids Nikkomunikaw. Kotba li ppubblikajt jien stess u fassalt jien stess. Qegħdin fil-paġna tal-ittra I. Bħas-soltu l-ittra I kbira u l-ittra I żgħira. Fuq in-naħa tax-xellug għandna l-istiker tal-iris, fuq in-naħa tal-lemin sibt stampa ta' id. Żewġ kelmiet li jibdew bl-ittra i. Bħas-soltu taħt l-ittra ikollna t-taqbila, din importanti ħafna biex nisimgħu s-sentenzi u t-taqbiliet bil-Malti. Imbagħad fin-nofs għandna n-nota fuq il-kitba. Għaliex? Għaliex dawn il-kliem jieħdu l-artiklu. Fil-fatt l-ittra i tieħu l-artiklu le sink. Meta nitħaddtu, meta niktbuha, irridu nużaw dan l-artiklu le sink. Imbagħad aħna flok ħan nagħmlu eżerċizzju ta' kitba ħa ikkupjajt dawn il-kliem ħalli nibdew naqrawhom. E, e, fl-aħħar vers għandi tliet ismijiet li jinkitbu bl-ittra i kbira. Ivan, Italja, Indja. Ngħaddu għal fuq il-laptop illi ikkupjajt fuqu ikkupjajt dawn il-kliem, dawn it-tnax il-kelma u qabel nibdew il-quiz kull ma nixtieq ngħidilkom huwa li hawn żewġ eh, kelmiet li għandhom tliet sillabi. Bħas-soltu sillaba hija parti minn kelma li għandha li għandha il-vokali. Fil-fatt għandna żewġ kelmiet hawnhekk li għandhom tliet sillabi, dawn huma imħara u imnieħer u barra minn hekk qegħdin taraw ukoll żewġ kelmiet li għandhom il-i waħedha għandna fin-nofs il-kelma isem, isem, u għandna wkoll il-kelma idejn, idejn. Mela, vokali waħda toqgħod bħala sillaba. Vokali waħda toqgħod isservi ta' sillaba. Għaliex? Għaliex il-kelma hija eh, magħmula b'dak il-mod u għandha żewġ sillabi. Ma nistgħux nagħmlu is, em, ma nistgħux, jew inkella nagħmlu id, ejn. Le, ir-regola tgħidlek aħna nlissnuha i, sem, i, dejn. Allura rridu nimxu ma' din ir-regola ta' kif aħna nlissnuha. Ngħaddu għall-quiz u nibdew il-quiz malajr malajr. L-ewwel waħda b'dan naqta' il-karti u ħafna aktar. Imbagħad dan qiegħed biex inxomm bih. Imbagħad minn dawn għandna tnejn bħas-saqajn. Ir-raba' waħda bl-għasir tal-għeneb nagħmlu dan. Dan huwa r-re tal-ġungla Mingħajru ħadd u xejn ma jgħix. E, sentenza oħra, ħdejn il-baħar tara mqabda mal-blat. Oħra bil-kontra ta' oħxon. E, sentenza oħra bil-kontra eh, bil-jinata ma' twelid u trid tirreġistraħ b'mod uffiċjali jingħata mat-twelid u trid tirreġistrah b'mod uffiċjali, l-għaxar waħda mal-kulur abjad fil-bandiera tal-Papa, il-ħdax-il sentenza b'dan inlissen il-kliem, u l-aħħar sentenza li għandi f'dan il-kwiz hija, F'ħafna kulturi, dal-kulur hu s-simbolu tal-luttu. F'ħafna kulturi, dal-kulur huwa s-simbolu tal-luttu. Nittama illi ħadtu gost twiġbuhom, ċerta li ġibtuhom kollha tajbin, u tippruvaw dis-sistema ħalli taqraw. Grazzi.